grad hei nach e Reportage op der Tëlee gesinn hunn, Momenter, déi natierlech och wichteg sinn am Liewe vum Lëtzebuerger Land an och vun der vun der Arméi, déi sech och zu deem Moment huet misste rekonstituéieren. Genau, mir gesinn elo, wou d'Fändelen erageholl gi vun de vun de fréieren Alliéierten aus dem Zweete Weltkrich, un déi mer haut denken, fir eis Befreiung och gehollef hunn. Duerno kommen MLSTNen, Multi-Role Logistic Support Truck. Dësen Typ vu Camion gëtt gebraucht fir Mir kréien d'Leit hei natierlech erkläert, wat alles der Rei no kënnt. Vue dass mir scho wëssen, wat kënnt, e bëssen, Här Nilles, kënne mer e bëssen doriwwer. an se schwätzen. Déi Fändelen, déi sinn a sech invitéiert ginn, fir aus dem Ausland ze kommen. Genau, mir sinn déi invitéiert, fir un der Parad hei deelzehuelen, fir ebe justement deen, déi Befreiung an déi Onofhängegkeet, déi mer doduerch erëm zréckkruten, ze commemoréieren. Mir gesinn hei och auslännesch. Militärattachéen a Responsabele vun den Nopeschpolizeien. All gréisser Ambassade huet a sech hire Militärattaché. All gréisser Ambassade huet hire Militärattaché zu Lëtzebuerg akkreditéiert. Wat ass Sënn an Zweck vun esou engem Posten? Wat ass do d'Missioun, d'Charge? Ass dat eng Relatioun mat der nationaler Arméi ëmmer ze halen an deem Land? Genau, et ass fir bilateral Relatioune. Do sinn déi Attachéen zoustänneg. Wa mer zum Beispill Leit an Schoule schécken, da gëtt dat iwwert si ofgewéckelt. Den Ament ganz vill an der Belsch? Mir sinn haaptsächlech an der Belsch ënnerwee.

D'Fändel, eskortéiert vun der Arméi an der Police mat engem motoriséierten Detachement virdrun. Do ass de Marsch Semper Fidelis vum John Philip Sousa. Leit déi mech kennen wonneren mech wonneren sech dass ech esou vill vu Musek verstinn mee et ass et ass awer genee dat jo. A mir gesinn se am Hannergrond dann an d'Bild kommen sou déi Natiounen fannten invitéiert goufe fir hei ze sinn jo Belsch, Frankräich, Groussbritannie, Russland.

Wéi ass d'Mixitéit an der Arméi mat auslänneschen Zaldoten, respektiv jonke Leit, wou d'Zusch net vläit direkt zu Lëtzebuerg war? Mir hunn d'Specificitéit jo zu Lëtzebuerg, datt mir och auslännesch Zaldote kënnen an eise Reien ophuelen. De Moment hu mer ronn 10 Prozent vun eisen Effektiver sinn auslännesch. Matbierger aus der Europäescher Unioun. Och dat eng Mëttel vun Integratioun natierlech, deen an der Arméi geschaf gëtt. Et si mer russeschen Detachement. An enger Marineuniform waren d'Englänner.

D'Ouemer Police mat hirem Groupe Canin. An hannert de Groupe Canin elo d'Musik Opstellung a geet mat erof. Sechs Hondsmeeschteren hei mat hiren Hënn, virun allem natierlech Drogen a Sprengstoff geschount. 153 Polizisten huelen haut un där Parad deel, vun der 106 am. Detachement lo sin wéi mer sin hei kommen wéi gesot an hannendrun mat den Hondsmeschten an och do emmer de Bléck natierlech op d'Éierentribün geriicht ne. Genau. An hannendru kënnt lo d'Militärmusek an duerno kënnt den Défilé motorisé. Do gesi mer déi blendéiert Hammeren emol do gesinn. Hammeren, déi wou an den Asaz kommen? Dat si Ween, mat deene mer reegelméisseg an Asaz sinn an och an Asaz kommen, sief et am Kosovo oder soss enzwousch. Kapitän Max Goeres, vir erop! Chef vum motoriséierten Detachemento. Oh. Den Opsatz, den vir ass jo da keen Opsatz hannendrun. Äh, gesinn mer een drop, ass dat wéi normal, wann en Hammer am Asaz ass, äh, och esou equipéiert? Ja, den Hammer, deen en do gesitt, esou ass en eigentlech equipéiert. En ass esou bewaffnet, dat sinn zwee Scheuermaschinnegewirer, déi hannendrop sinn. Déi elo hei defiléieren. Gutt, d'Party-Missioune sinn ofgeschloss. Wou hutt Der nach Är Auslandsmissiounen, déi aktuell? Mir sinn de Moment am Kosovo mat 23 Mann, mir sinn am Mali mat engem an war haut fir deen an den Afghanistan fir eng Missioun am Deminage ze maachen. Dir kuckt eis dann nach vläit no éier en dann flitt domat? En Equipage vun engem Hummer sinn. Hei sinn der elo zwee dran, normalerweis sëtzen 4 Leit a sou engem Hummer. Chauffer, Funker. Jo, uewen deen een an de Tourelle sëtzt an da sëtzt nach een hannen dran, deen o nach hëlleft de System mat ze bedéngen. Do si mer scho bei méi gréisse Ween, dat sinn d'Dingoen, déi weien 12 an eng hallef Tonn. Dat sinn eis Opklärungsween, mat deene mer och am Kosovo hunn. Opklärung heescht a sech an deem Sënn eng Situatioun fréizäiteg erkennen an och virfueren. Et sinn eigentlech Ween, déi gemaach sinn, fir Informatiounen ze sammelen an déi dann no uewe weiderzeginn, fir datt de Chef déi néideg Décisioune kann huelen. Sech e Lien ze maache mam Terrain dann. Genau, jo. Zaldote sinn do. Kënnt natierlech och ëmmer Blessure geschéien. Hei ass sou ze soen Är Rettungsservicer, déi hei laanscht kommen als nächst mam Roude Kräiz drop. Déi Ambulanz ass awer blindéiert, dat heescht déi ass besser geschützt wahrscheinlech wéi eng vun den Administrations de service secours. Hannendrun dann Scania Trucken. Jo, fir d'Material ze transportéieren. Och déi Ween ginn ëmmer méi grouss, gëtt ëmmer méi Material ze transportéieren. Dat sinn och Ween, déi eng grouss Transportcapacitéit hunn. Dat ass zum Beispill an deene Containeren, dat si jo genormte 20 Fouss Schëffscontainere, kann ee soen. Genau. Mir transportéieren domadder individuellt Material vum Zaldot, mee awer och Ersatzstécker, Iesse kann domadder anagefouert ginn oder wat grad soss gebraucht gëtt. Hannendrun dann, hannert de Containeren, gesi mer interessant och do erafueren e Camion. Wat huet deen hanne gelueden, Här Nilles? Deen huet d'Waasseropbreedungsanlag, also Waasser huet dee gelueden an e Container, wat mer heinst brauchen, fir wat d'Waasser, wat produzéiert gëtt vun eiser Waasseropbreedungsanlag. Dat gëtt fäerdeg agefëllt an da verdeelt. Dat gëtt fäerdeg agefëllt an da gëtt dat verdeelt. Do kann ee rëm soen, mir krute Waasser genuch an sech haut. Déi aner do, déi hätt mer an der Garage kinte loossen. Do si mer och nach eng impressionant, impressionant Gefier, dat en Ofschloss mécht hannen. Dat ass eis Depanneuse. Dat ass eigentlech dee schwéierste Won, dee mer hunn, dee weit 36 an eng hallef Tonn. Domat kann ee scho Saachen erauszéien, déi stieche bliwen. Genau. Muss ee just bis derbäi kommen. Voilà, an hei, dat si lo net Är neist Gefierer, déi grad hei kommen. Dat ass genee, wat mer annoncéiert haten. Dat sinn a sech elo eng Partie al Gefierer, eben och do Reminiszenz un de siwwenzegsten Anniversaire. Dat sinn, fir d'éischt hu mer gesinn, zwee Motoren Harley-Davidson vun der Militär Police deemols hei impressionant Chevrolet Staff Car, also vun deenen wichtege Leit goufe sou an sech transportéiert. Mir gesinn dir huet dat bësse méi simpel alles, net méi sou imposant. Ganz ganz flott restauréiert vun Benevollen, wéi gesot vun der Associatioun vun de Collectionneuren vu Militärgefier a vu Steesel an d'Associatioun Quadriga, Luxembourg Historic Military Vehicle Collectors. Starcar mat 3 Stären drop, dat heescht dat ass en Won vun engem 3 Stäre Generol. Hannendrun dann en Wiesel, dat sinn fir 6 Leit kënnt och an transportéiert ginn, dat Gefier lénks ass dat. op schwieregem Terrain natierlech ze fueren. Mir hunn e bësse Chorage do gesat awer. Da gesäit een, dass et och original ass. Och do gesitt Der mat deem néidege Seriö, wéi déi Benevole och hei eruginn, sech och preparéiert hunn, och bei de Preparatioune mat derbäi waren a ganz gewëssenhaft dat maachen. Déi waren de leschte Mëttwoch mat derbäi an déi hunn och virdrun nach eng Kéier trainéiert mat ons zesummen, fir de richtegen Dispositif ze fannen. Do ass elo en Dodge. Commande Kaart, zwee Stären, ass de Boden vun engem zweestäerege Marol. Hannendrun nach en Dodge. No guts, no glory steet do drop. Tjo, dat ass ee vun de Spréch gewiescht, op jiddwerfalls. wéi d'Jongen deemools ukoumen a vun der Front weider a sech an den Norde gefuer sinn, fir ënnert anerem de Grand-Duché ze liberéieren. Ambulanzen, zwou vun Lodz, och do formidabel noenee gemaachte Gefierer. Do hu mer en Amphibien Auto vun Jeep, also natierlech och een deen, sou eppes misst der nach kréien, kinnt der, kinnt der zu Dikrech do bëssen trainéieren. Schwéier Gefierer och do hannendrun, dat sinn ZTS Camionen vun GMC oder Transporteren, souwuel Truppentransporter wéi och natierlech vu schwéierem Material, dat huet missen an déi éischt Reie vun der Front bruecht ginn a wou mer missten mam Hannerland an sech geschafft ginn. Half-Track blindéiert, do si mer. An Ofschloss maachen nach eng Kéier déi klassesch, typesch Jeepen, déi mer kennen. Elo kënnt d'Police. D'Police ënnert dem autoriséierten Detachement et at dem Commandement vum Premier Commissaire divisionnaire, dem Thierry Fehr. Et si 34 Gefierer am Ganzen, 13 Motoen an 8 Vëloen, déi och matfueren. Virop. Do si mer 10 Motoren. BMW 71 Motoren huet d'Police an hire 6 Regiounen den Ament, wou jo nom Audit, dee mer presentéiert krute gëscht, dat soll erofgeschrauft ginn op 3. Mee déi Diskussiounen, déi lafen natierlech nach. Autobunnspolice, e BMW X5 hannendrun. VW Golf vu Schnei fir d'Stater Police, Golf GTI, en nieft engem BMW 330, zwee Seat Leon, déi komme vun Gréiwemaacher, där ginn et der 19 am Ganzen, hei gesi mer se, an hannendrun onverkennbar den Tour de Police mat. den Polizisten um Vëlo, déi och ëmmer méi an natierlech de Stied oder bei gréissere Manifestatiounen an Asaz kommen. Zwee Booter huet d'Police, eent um Stau, eent op der Musel, hei op enger Remorque vun engem Land Rover gezunn. Dat natierlech wichteg Aktivitéiten, wann et ëm Rettungsaktioune geet. Zwee VW-en hannendrun, zwee Mercedes Sprinter, déi mer elo grad gesinn, dat sinn Zellenautoen. Natierlech bei Manifestatiounen an och virun der Présidence, déi elo an e puer Deeg ufänkt, dat Fierer, déi mussen am Standby sinn, wa mat Manifestatiounen zum Beispill gerechent gëtt, Operatioun de maintien de l'ordre souzesoen, déi d'Police mécht. An hei gesi mer e Camion. deen a sech Chevaux de Frise hannen transportéiert, Spanischer Reiter heescht dat, si esou dräi Zacken oder véier Zacken, déi opgebaut ginn, fir a sech och bei Manifestatioune fir ze ënnerbannen, datt Leit mat Gefier op Plazen hikomme wou se net sollen. All dat kann ee soen, annoncéiert och e bëssen d'Présidence an annoncéiert och dat, wéi sech d'Forces de l'ordre op dat presentéieren. Domat, Här Nilles, geet en éischten Deel eriwwer, hei dee motoriséierten, dee ganz flott ze kucke war a ganz impressionnant och war. Jo, genau, de Colonel Kaunus huet elo d'Trupp ofgemellt a elo komme mer zu deem zivillen oder net-militäreschen Deel vum Defilé. Ech soen Iech Merci. Dofir wiessele mir hei e bëssen de Stull, de Christopher Scho kënnt bei mech. Ech soen dem Här Nilles, Merci fir d'Interventiounen, d'Explikatiounen, d'Erklärungen. Dir bleift nach ëmmer e bëssen hei. Mir hu bestëmmt nach eng Erklärung ze froen. Ech begréissen de Christophe Verschoor bei mer, Chef de Service vum 112. Bonjour. Gudde Mëtteg, Här Grott. A mir kucken eis elo un Ären Detachement, wou eng Wichtegkeet fir Iech huet. Hei spille elo ganz vill Benevoller och mat, kann ee soen, déi elo hei wäerten an der neier Avenue defiléieren. Eppes, wat mer jo bis elo net haten. Dat ware jo ganz professionell Leit, déi bis elo bei Arméi a Police waren. An elo kommen a sech d'Rettungsservicer. Mat hire Gefierer a mat deene Leit derbäi. Awer natierlech fir d'éischt gesi mer och nach d'Douane. Mat der Douanesmusek gëtt déi begleet. Hannendrun d'Giischtecher an d'Croix Rouge. Sot et, D'Wichtegkeet fir d'Rettungsservicer matzemaache bei enger Militärparad, wat ass dat? Dat ass virun allem eng grouss Unerkennung fir den alldeeglechen Asaz, dee sot et, Här Grotz. De Gros vun eise Leit si Fräiwëlleger, déi Dag an Dag aus den Déngscht um Beeger leeschten. An dat ass schonn eng grouss Unerkennung, datt mir hei dierfe matgoen. Dat dann iwwregens och vun 2006 u schonn, wou mer u Services de secours esouwuel d'Pompjeeë wéi d'Protection civile dierfe mat derbäi sinn. 116 Leit sinn mobiliséiert, dovunner 62 zu Fouss vun Iech. Dat gesi mer nach alles kommen. An de Chef vun Ärem Detachement ass de Capitaine Commandant, de Jean-François Bricher. Hei gesi mer d'éischt awer nach e bësse Musek. D'Wandsmusek interpretéiert de Marsch Vive Strassen. Deen ass vum Paul Dahm Geschriwwen Danzmusek déi mat 30 Leit hei ass an ënnert der Baguette do steet vum Erny Hammes. D'Yves Stroossen gëtt och net einfach esou gespillt. Dat ass an sech e Marsch deen choiséiert gouf vum fréieren Chef d'Orchester dem Paul Dahm deen Chef war vun der Douane's Musik, en Ensemble, deen 1993 gegrënnt gouf. A wann Der elo gutt kuckt, da verschidde bekannt Gesiichter gesitt, esouguer ee Gesiicht, dat d'Meteo bei eis op der Tëlee gemaach huet.

Hei an dono, wéi ginn déi Leit erausgesicht? Do gëtt u sech en Appell gemaach, queesch duerch déi véier Regioune vun de Pompjeeë, vun der Pompjeesfederatioun an och der Protection civile. An u sech mangelt et do net un Interesséierten, déi hei gär géinge matgoen. An da, wéi gesot, an der Grondausbildung huet all Pompjee schonn de Marsch. De Foussdéngscht mat dran. Et ass awer eng spezifesch Preparatioun op déi Parad hei an natierlech dann e Mëttwoch och nach mat derbäi fir d'Generalprouf. Dat heescht, Dir kéint a sech déi Parad hei duebel fëllen, wann een esou wëll. Hei hu mer d'Douane, déi hannert der passender Musek natierlech, d'Douanesmusek, laanschtkënnt. Och do 6 Hondsmeeschter mat Drogenhënn schaffen Detachement. Do ass den Nico Düsseldorf am ganzen 65 Beamten vun der Administratioun vun den Douane Assise heimat.

Vun der Administration pénitentiaire huet d'Kommando de Bernard Lux. Peloton vun 45 Ënneroffizéier. Am Ganze ginn et 314 Agenten an de Prisongen zu Schraasseg an zu Giwenech. Hei gesi mer am Bild. Dat ass den Détachement à pied vun de Pompjeeën aus deene véier Regiounen ënnert dem Commandement vum Jean-François Bricher. Esou den Detachement vu 45 fräiwëllege Pompjeeën queesch duerch d'Land. Vir och mam nationale Pompjeesfändel. Genau, dee gedro gëtt vum Patrick Nacchiaretti. Déi Aaxt do, huet dat eng speziell Bedeitung? Dat huet schonn eng speziell Bedeitung. D'Aaxt steet traditionell fir d'technesch Hëllefleeschtung bei de Pompjeeën niewent der Brandbekämpfung. Da gesi mer hei elo hannert dem Détachement à pied vun de Pompjeeën d'Hondsstaffelen, d'Section Canine, souwuel vun der Protection civile wéi vun der D'Croix-Rouge, dat heescht d'Hënn mat hiren Hondsmeeschteren, déi souwuel am Inland wéi am Ausland ëmmer gemeinsam a Missioun an den Asaz ginn. Dat heescht, dat ass u sech eng Eenheet, operationell gesinn, déi ëmmer zesummen dann taktesch an den Asaz geschéckt ginn an och d'Ausbildung an d'Übung zesumme maachen. Och ëmmer ganz séier natierlech mussen aktivéiert kënne ginn, wëll Sou Noutfallssituatioune wéi mer se elo zum Beispill am Nepal haten, gesäit een natierlech net viraus. An dat musse Leit sinn, déi natierlech séier kënnen aktivéiert ginn a mobiliséiert ginn. Genau, an dat och am Alldag. Déi Section Canine gëtt virun allem agesat fir Recherche à personne, wa Persoune vermësst ginn, awer och fir an Debrien no verschotte Persounen ze sichen. An dat wär dann och den. Den Asaz am Ausland. Si mer da vun der Douane. Gefierer laanscht fuere wat 6 Motore BMW waren. E Scannercamion, dat ass dat impressionantst hei vu Mercedes Benz, wou Inhalter vu Camionen natierlech vun Douanesagente kann gescannt ginn. Derbäi di gesi mer och Camionnettë vun VW T5, VW Caddy Auto an dat ass d'Brigade Santé di an sech an d'Restaurante Kontrolle maache geet. Och dat jo eng Obligatioun fir d'Douane. An nach e VW Caddy deen an sech d'Hondsmeeschteren transportéiert. Hei gesi mer den impressionante Scanner Camion, wéi gesot deen natierlech ganz vill op de Grenzen am Asaz ass fir déi Kontrollen, déi d'Douane mécht. 85 Leit vun der Douane si mat gaangen a gefuer. A lo, Här Schoo, et gëtt méi rout hei an der neier Avenue. Et gëtt méi rout, dat ass den Détachement motorisé vun de Service Secoursen, dee sech ukënnegt, ugefouert vun Zwee Motorrieder vun de Beruffspompjeeën hei aus der Stad. Motorrieder, déi als Premier Intervenant agesat ginn, grad bei Manifestatiounen, wou den Accès schwiereg ka sinn. Dat ass notamment Virowend vun National Feierdag, ING Marathon an déi spezifesch dofir dann agesat Ech ginn. ka mer virstellen, Manifestatioun däert ëmmer méi wahrscheinlech am Laf vum Joer ginn. Der ginn et méi. Virun allem ginn et och méi grouss Manifestatiounen, wou een dann en Dispositif préventif dann opsetzt. Heifir gesi mer dann e KDOW, e sougenannte Kommandowoen, deen awer och am First Responder Déngscht agesat gëtt. Deen Auto riets um Bild. Genau do hannendrun déi Mercedes M-Klassen. Dat si fuschnei Ween, déi an den nächsten zwou Wochen och eréischt an den Asaz wäerte kommen. Dat sinn d'Samus-Ween, woumat den Samus-Dokter op dräi verschiddene Plazen am Land, vun Ettelbréck, Esch an aus der Stad, kann intervenéieren am Kader vun enger. Détresse vitale vun engem liewensbedrohlechen Noutfall. Vläit fir op de First Responder zréckzekommen, dat ass en neie Service, dat ass e Pilotprojet, deen an 42 Gemenge leeft, wou déi lokal Pompjeeën, nodeem se eng spezial Ausbildung kritt hunn, bei Noutfäll parallel zum Sami an zur Ambulanz mat alertéiert gi fir eebe liewenswichteg Zäit Chaîne an sech nach méi séier maan. Genau, et ass e weidere Maillon an der Chaîne, an der Iwwerliewenskette. Da gesi mer hei divers Ambulanzen, ugefouert vun där vun de Brospompjéen an dann vun Ambulanze vun der Protection civile, där et eng ronn 50 duerch d'Land ginn, an déi stinn op 25 strategesche Punkte verdeelt. Sinn och esouwäit vum Equipement hier. Standardiséiert, dat heescht, déi sinn d'nämmlecht duerch d'ganz Land. Dann hei méi kleng Interventiounsween fir d'Brandbekämpfung, TSF Wasser, dat ass e Won mat Waasser dran a mat enger Pompel, fir en éischten Ugrëff ze maachen. Dann hei e Groussraumlüfter, deen agesat gëtt fir taktesch Ventilatiounen bei Groussbränn, notamment bei Industrie-, Fabrikbränn, fir eeben d'Ventilatiounstaktik

Ech gesinn, Dir hutt och e bësse gekuckt, dass d'Gemenge queesch uechter d'Land vertruede sinn. Aus Wampech hu mer gesinn, Hesper, Lëntgen natierlech, Walfer also. Mamer elo just hei vir am Bild, dat sinn u sech grouss Tankween, wou ee gesäit TLF oder HLF Typpe vu Gefierer, déi gréisstendeels fir d'Brandbekämpfung an technesch Asätz agesat ginn, awer och Wann deen Hasch do virdru steet, den Hasch à lèvres, dat ass fir Sauvetage à personne, dat sinn déi Ween, déi och Equipement un Bord hu fir Desincarcératioun, dat heescht bei Autosaccidenter, fir ageklemmte Persounen ze kënnen ze befreien. Gesäit een och déi zwee Ween hei, dat sinn eben där Hasch à lèvres 3000, 3000 steet fir 3000 Liter Waasser, do ass dann een vun der Gemeng vun Hesper an een aus der Stad Lëtzebuerg, dat sinn identesch Ween. Zesumme kaf ginn. Dann e bësse méi speziell Läschgefierer, och e Sonderlöschfahrzeug mat 5.000 Liter Waasser an och Schaum fir spezial Asätz. Da komme mer bei déi Ween, wou et e bësse méi an d'Héicht geet. Hei gesi mer och schonn an der Héicht eppes op eis duerkommen. Ganz genau, dat war elo e gudden Iwwergang. Dat ass u sech den Detachement aéroporté, kéint ee soen, vun der RS Rescue, déi hei matflitt mat hire fënnef Rettungshelikopter, woubäi der dagdeeglech zwee Stéck am Asaz sinn zu Lëtzebuerg an déi dann hei elo en Iwwerfluch wäerte maachen. Alles dat muss natierlech genee getimed sinn, dofir huet dat hei missten och op d'Minutt geschéien, wou Wéi gesot 5 Helikopteren stellt d'RScue, huet d'RScue an permanent stellt se der zwee iwwer eng Konventioun zur Verfügung, fir dass eben den Samus-Dokter entweder fueren oder fléie kann, fir séierst méiglech op der Asazplaz ze sinn. Déi Helikoptere sinn u sech equipéiert wéi e Samus-Auto. Dat ass eng wéi eng Ambulanz. Dat ass eng fligend Klinik, wou kënnen all Genre vun Traitementer gemat ginn. An de groussen Atout vum Helikopter ass natierlech d'Schnellegkeet an awer och d'Schounen, den Transport fir de Patient wëll en erschütterungsfräi kann transportéiert ginn. Gëtt emol och hei am Bild en Détachement motorisé vun der Croix Rouge, wat virun allem och d'Ween si vun der Unité cynotechnique, der Hondsstaffel, an awer och Ambulanze vun der Croix Rouge, déi virun allem agesat gi fir Sekundartransporter, fir Verleeungen. an da wéi gesot d'Hondsstaffel mat Ween, fir och d'néidegt Equipement mat op d'Plaz ze bréngen. Ech si frou, datt Dir derbäi sidd. Ech verstinn nach just de Sammy, wann ech meng Lëscht hei kucke vun den Autoen, STLW, HTLW, LV, ELW, also impressionant, he? An all Ofkierzung heescht natierlech och an deem heite Fall eppes. Dat ass e spezifesche Jargon, wou d'Leit déi musse kennen, d'Ofkierzunge kennen. Ech hu mer och dofir Méi ginn, dat ze erläuteren, wéi d'Ofkierzung ze gebrauchen. Sech nom Overfly, wéi dat esou schéin heescht, ass den Defilé non militaire eriwwer hei an der neier Avenue. Mir si lo bal eng Stonn laang am gaange wou mer déi eenzel Detachementer gesinn hunn En tout hutt der hei gesinn 125, soen ech mol ronn, Gefierer laanscht fueren, wou 203 Leit dra waren. 850 Leit hunn am Ganzen deelgeholl. Ech huelen do natierlech all d'Musikke mat an. A ganz flott och, och dat, Leit, déi benevol hir Musek maachen an der, an der UGDA. D'UGDA, déi ëmmer erëm Gruppen da freet, fir hei hir Obats, hiren Optrëtt ze maachen. Hei gesi mer d'Harmonie vu Klengbetten, déi sech mat der Käercher Musek dëst Joer zesumme gedoen huet, ënnert der Leedung vun den Häre Rob Köhler an Romain Ries. Si spillen nach virun der Garnisounsmusek vun Dikrech. D'Lidd kenne mer, dat ass ABBA, Dancing Queen. Dat gëtt deem Ganzen och e bësschen eng, eng Nout vun Nationalfeierdagsstëmmung einfach. Vläit, wann een d'Gëscht net konnt genéissen an nolauschtere wéinst dem Wieder, esou kann een d'Hei, D'Wieder huet op d'mannst immens gutt gehalen. Här Schuh, ech wollt Iech nach froen, Dir sidd natierlech an immens wichtegen Amenter, an Amenter vu Restrukturatioun, Ëmstrukturatioun. D'Rettungsdingschter sinn am gaangen an deem Sënn zesummegeluecht ze ginn. Ganz genau. Historesch an och haut nach gëtt et d'Services-incendies, d'Pompjeeën, déi der Gemeng ënnerstinn. Buergermeeschter ass responsabel fir d'Sécherheet vu senge Bierger an gëtt d'Protection civile, wat dem Inneministère ënnersteet, an d'Ambulanzen an d'Sauvetage ass, wéi d'Spezialunitéiten ënnert sech huet. An d'Zil vun der Reform ass eben, am Kader vun engem Etablissement public dës Servicer zesummenzeleeën an dann ee Rettungsdéngscht mat eben deene spezifeschen Domainer, technesch Rettung, Mënscherettung, den Ambulanzwiesen an d'Feierbekämpfung, ënnert een Daach an ënnert eng Organisatioun an och ënnert eng Chaîne de commandement zu Lëtzebuerg ze bréngen. Ech ka mer virstellen, mat esou vill Benevollen, déi aktiv sinn, dass do natierlech vill Froen nach opkommen, ze léise sinn. Mee op déi ass net ze verzichten an Ärer Chaîne, wéi Der ëmmer sot, fir déi och oprecht ze halen an déi Timingsvirgaben, déi Der Eech gitt, fir déi kënnen ze erfëllen. Ganz genau, fréier, haut an och muer wäert de Rettungsdéngscht um Benevolat, um Volontariat baséiert sinn. E wäert, déi gréissten Ännerung an deem Volet wäert sinn, datt e méi spezifesch kann op Plaze wou et Sënn mécht an néideg ass, mat professionelle Forcen opgestockt ginn.

An deem Sënn och e Moment, wou sech all déi Leit, déi hei sinn, an nach eng Kéier z'Inter immens vill, Dir gesitt se ëmmer um Bord vum Bild stoen, um Rousegäertchen, wou net ganz vill Mouvement ass, d'Leit kucken dat wierklech vum Ufank bis zum Schluss, eng Europahymn, déi och déi Leit a sech soll mathuelen, en Zeeche vun Integratioun a vun deem Lëtzebuerg, wat mer duerch eis vill verschidden Natiounen a sech och sollen duerstellen.

Datt si weisen, déi d'Leit kennen, do gëtt natierlech och Applaus dofir. Just interpretéiert vun der Käercher Musek an der Harmonie vu Klengbetten. Et sinn interessant Momenter, wann op dat nächst gewaart gëtt a sech. An gutt, datt mer En Zeremonienmeister huet en deen eis e bëssen duerch de Programm leet. Ass d'Musek nach wësse wini den Ament ass fir weider ze goen, viraus ze goen. D'Garnisounsmusek mécht an sech an deem Sënn Ofschloss mat engem Marsch deen nach gespillt gëtt, Marsch vun der Ecole Royale Militaire Belge. Aus Wind and Fire sinn se gaangen, zwou Jazz Museken. Dir sot nach eng Kéier Är Show Momenter fir fir Är Benevole, fir déi Leit, déi déi derbäi sinn, einfach och eng Saach vun mir hu vill vun Unerkennung, vu Reverenz erweisen haut geschwat, och dat doten am Sënn fir eppes Klenges haut einfach matzeginn, fir bei esou engem wichtegen Defilé natierlech virum Staatschef an, All déi Néieregäscht kënnen dierfe mat derbäi ze sinn. Jo, ganz sécher. Wéi Der sot, dat ass eng Éier. Op lokalem Niveau an de Gemengen sinn d'Pompjeeën natierlech och an de Cortéger vertrueden. An et ass awer eng ganz speziell Éier, hei dierfe matzegoen a virum Staatschef an der ganzer Regierung an den Éieregäscht ze defiléieren. Well wann ee kuckt, wat den Eenzelen dofir leescht, d'Asaz an d'Re.